Johera mag wuora jodala mageno, agone ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo majaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nade ma Jehova olose thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ngara Isaya, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole. To kapok owacho wach moro amora jara mag wuora, to wadhi wuo- wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Iber manade chier mar choke ja Galili. Erokamano Yesu ratego mar jokedo, duong' gi pak odog ni Kristo mar kuom Yesu. Amen. Johera mag wuora, adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Mathayo ariyo. Mathayo ariyo. To kapok achomo masomo Mathayo ariyo, dasomo Mathayo achiel matindo apar kod aboro thuon wach nyuol mar Yesu Kristo mano jawarwa mokelonwa warruok kawuono e udi mang'eny e bombe mang'eny e mier mang'eny ji pamo kendo go sigalagala giwacho ni merry christmas an bende awacho ni ni merry christmas kasewacho ni ni merry christmas to we asom gimondiki e muma maler mar jehova shalom adwa somo mathayo ariyo e wang'e ajuoke moa yo wuok chieng' ndiko yie kane onyuol yesu e dala mar bethlehem E piny Judea, e ndalo loch Ruoth Herode, ajuoke moko moa yo wuok chieng' nobiro Jerusalem mopenjo niya, Ere jalo monyuol mondo obed ruodh Jo-Yahudi? Ne waneno sulwene kowuok yo wuok chieng', omiyo wabiro mondo wamiye duong'. To kane Ruoth Herode owinjo wachno nonyuol mesia owinjo wachno nonyuol nyama nyalo reso pinywa ka ruoth herode nowinjo wachno ni gweng'ni nitie nyathi moro monyuol ruoth herode owinjo niya dalani nitie nyathi moro nyuolie manyalo kelo konyruok sama ruoth herode nowinjo nonyuol janazareth sama ruoth herode nowinjo nonyuol yesu lwanda sibuor mar dhod juda sama nowinjo winj gima muma wacho to kane ruoth herode winjo wachno kibaji nogoye ahinya kaachiel gi jo jerusalem duto Noluongo jodolo madongo duto mag jo-Yahudi kod jopuonj chik mopenjogi kama, Onego nyuolie Mesia? Ne gidwoke ni ibiro nyuole Beth, Bethlehem e piny Judea, nikech kamano e kaka janabi nondiko kawacho niya, In Bethlehem man e piny Judea, ok itin nga e wang' jotend Juda, kuomi ema jotelo manorit jo-Israel nowuogie. Kuom mano, Herode noluongo ajuoke, noluoko ajuoke kande ling'ling' monono gi kinde mane suleno onenore, mine ginyise, nitie kawuono sama wuoyo kodi ni, kata ji miel, nitie joma nono sulweni, kata ji nie pati, nitie joma nono sulweni, nonon sulwe mar Yesu ja Nazareth, kama nolwarie nonon ajuoke nodhi monono kata kawuono ma wuoyo kodini samoro ji mielo gik mopogore opogore gari nono sulweni wan kod yesu ja galili osana ja nazareth manuel inyuolo kawuono wawacho niya we mondo onyuol e dhod chunyi kata ka nitie jomoko ma jasigu odonje igi ma chunygi ma igi wang' ma igi ng'adore kaka pala ni mondo mi ginon kaka niyudo konyruok mondo mi ginon kaka nyithindi chiemo maber mondo mi ginon kaka idak e odi nonon sulwe kara nitie jonon sulwe ma koneno sulwe mar ng'ato to giluwo sulweno ma kata ng'ato dhi Nairobi ilono sulweno kata ng'ato dhi Mombasa inono sulweno kata ng'ato dhi e tedo inono sulweno kata ng'ato kendi inono sulweno nonon sulwe mar yesu ratego jalwanda mawarowa nonon sulwene erode iye owang kaachiel kod jodonge kare nitie jodongo mabet ma kata ka ng'ato dhi maber sulweno dhi maber modwa ting'o dalagi malo inono sulweno ichengo sulweno ipenjero ok ochakore nade dala mane ok wapar ni ochakore nang'o kawuono e nyuol ruodhwa wawacho niya onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi e krismas ni kwe mar ruodhwa yesu kristo biro rito dalau biro rito dalani biro rito nyithindi biro rito tiji duong' odogni wendo ne ginwate ni biro nyuol e Bethlehem e piny Judea mano nyakwar Jesse nikech kamano e kaka ondik janabi nondiko kawacho ni nitiere Bethlehem manie piny Judea okitin ngang' e wany jotend Juda kuome ma jatelo mane orito joga Israel nowuogie no kuom mane rode noluongo juoke noluongo juoke kande ling'ling' mononogi kinde mane sulwe onenore mi ginyise ka nooro oorogi Bethlehem kowachonegi niya dhiuru many nyathino udhi umanye matek yesu wa nomanyo matek kata in inyalo manyi matek ma kata in mana mombasa inyalo manyi matek ukonegi ling'ling' ni dhi umanye matek en emomiyo min gi madhoga sikari dhi umanye matek en emomiyo nyocha ne wadhi arusi Nairobi naneno kaka ji nomiel matek dhi umanye matek naneno kaka ji nobiro koting'o bege madongo dongo dhi umanye matek nitie jok mosewuok oko moro mondo mi omany ng'ato matek ma kata kawuono ma kawuono ji sherekea ni imanyo ng'ato matek idwaro ni mondo obedie pien dhi umanye matek idwaro ni mondo mi kethruok mondo obedie dak ne dhi umanye matek idwaro ni mondo kik obed kata nyathi kik oting' e tiende dhi umanye matek idwaro ni mondo mi nyithindo monyuologo kargi ombach ni okethre gilokre jokong'o gi joter dhi umanye matek nowacho ne gi mano oda kowuok kuom erode oda kowuok kuom jok manie gweng'u jok ma chuny chunygi lit giwacho ni ya dhi umanye dhi umanye matek kik weye aweya nyo waneno ka dala manyuora ruchra ni dala ni tingre nade malo dhi umanye matek duong' odog ni chier mar choke ja galili erokamano odiochieng' ma kawuono japuonj we mondo yal wecheni ka kinde pod nitie mondo onyuoli e chuny mamani mondo onyuoli e dhod chuny mamani jaduong' ni mondo onyuoli e iye nyaka nyathi matinini merwa ni mondo onyuoli e iye mondo onyuoli nyuol manyien kawuono mondo kawuono ni ng'ato ka ng'ato mondo oyud lokruok mano wach nonyuol yesu e iya onyuol yesu e dalawa e tija na ochako onyuolie yesu kendo ang'eyo ni lokruok dhi bet kama onyuolie yesu kamoro amora monyuolie yesu lokruok nyaka bedi gik manyo onge nyaka bedi duong' odog ni wendo kuom mano herode noluongo juoke kande ling' ling' monono gi kinde mane sulwe onenore mi ginyise kare nitie jonon sulwe kinde mane tije noyudore kinde mane dakni noyudore dhok adi manokel kinyuomo dhi nono ling' ling' aina chiemo mane manotedi orno tiyo kuma nade inono ling' ling' modonjo gi gari chama e, e, en ka gin e shopping center inono ling ling inono ling ling nonon mar yesu jawarwa nonon ling ling ling ling tiende ni kisirisiri mondo kik fwenyre duong' odog ni in eka noorogi bethlehem kowachonegi niya dhiuru ma nyathino matek to ka usenwang'e to duognauru wach ka usenwang'o noted adier duognauru wach ka uyudo noyudo tich adier duognauru wach Ka uyudo na adier adier adier adier odonjo e mbalariany, duokna uru wach. Kuyudo ni nyathino odonjo e secondary school, duokna uru wach. Kuyudo ni nyakono adier oyudo nyathi moket e tiende, duokna uru wach. Duokna uru wach. Giwacho ni duokna uru wach. Ka uyudo ni adier adier ohande nochung' adier, ohanda mane oselwar cha ochako ochung', duokna uru wach. Ipenjo ni duokna uru wach, duokna uru wach, duokna uru wach, no duokna uru, duokna uru wach. o nyasaye malich mondo an bende adhi amiye duong' bano giwuondore mondo an bende mana adhi e arusno duogna uru wach mondo an bende dalagi kama imielana adhiye obet e tie chiel kong'icho ok more kata bed ni umiel kamano ma ji miel matek ok more oka lake oka dhoge omino dhoge matek osiko chwado lwete owacho ni kiawa wuothe te achiel oduogi wuogi e kome ochako dhi ochako oduogi samoro ochwanyre oduogi samoro be okaw ludhe oketo ogoye goke oduogi ok more ok more ok more wacho ni an bende adwa dhi kuro mondo abe amiye duong' kik ukos miya uru nafas e gari madhino miyaga miya uru nafas abende adhi ee an jaduong' me gweng' ka an mong'eya nyakuwena thuol adhi ee kawuono ibiro ler yesu meja okew ji audi e krismas ni ja nazareth osenyuole chuny ng'a moyie kawuono ni ibiro nyuole mondo mi warruok ma wan go chako chak manyien warruok wayudo pile kod pile Eh, mondo mi ohala mar ng'ato chak ochung' kawuono sama inyuolo Yesu ja Nazareth ni mondo school fees mane onge onyuol Yesu kawuono mondo chakre manyien kendo mondo ot ng'ato mane kethore mondo chak ochung' inyuolo Yesu kawuono mondo kamanade mane nitie gik ma orem Yesu mondo okel gik ma onge nyuolo mar japuonje kawuono duong' odog dichier mar choke mumba kone niya Kane giwinjo gima ruoth owachonegi, ne gichako wuoth ka gidhi. Kendo sulwe mane giseneno kowuok cha nochako thinyore nyimgi ka giwuotho motelonegi nyaka odhi ochung' kama oporore gi kama nyathi nitie. Kane gineno sulweno, ne gibedo mamor ahinya. Ne gidonjo e ot mi gineno nyathino gi Maria min mare. Eka ne gigoyo chonggi piny mi gimiye duong'. Bang'e ne gigolo mwandu ma ne gibirogo. Samoro sama owuoyo kodi ni nitie jirandi mokwamo molewo ma samoro gik madum mamit e odino en owinjo awinja kata gima orwaki oongego samoro nitie nyathi kich moro ma samoro leng'o mana wang'e gi e bath dhodi kanyo osiko ng'iyo nyithindi kaka muod biskut kaka chamo chapat odgi to onge ma e thuolo ma jehova oloso mondo kawuono ni jehova timonwa ng'wono ochiw wuoyi achiel ma miderma Yesu ja Nazareth, ka sama inyuole ni miye nyaka jirandi gimoro matin nono kata ne ok uwinjru nyuol Yesu ka ji were richo idonjo e od jirani ikone ni merwa ne wachwanyore japuonj anyuol e chunya aweni richo kawuono jaoda aweni richo chwora aweni richo nyathina aweni richo mama aweni richo buora aweni richo kawuono inyuolo Yesu e chunya joma lemoga wenu richo jogweng'wa wenu richo kawuono nyuolo yesu e chunya achako manyien gik machon dong chien kata erode oramo yesu watinyuola nyuola nyaka gik ma wan godo ang'wen atera tera ne janasaren sulwe biro chung' e wi ot erode oyie odagi sulwe biro chung' achung'a kata jogweng' nodagi sulwe biro chung' achung'a kata joma nade otamore sulwe biro chung' achung'a e od ng'ato ma onge nyathi sulwe biro chung' achung'a yesi biro nyuola nyuola kawuono ni gima onge biro yudore ayuda yesi nyuola nyuola e dhod chunjewa kawuono wawacho ni meri krismas kuom ng'ama nade molewo kati onge gi gimoro wachni Yesu iromo iromo e dhodi chunya kawuono pile kol pile abiro dendi e nyuol anyuol manyien we mondo nyuoli e dhodi chunya mondo achak kodi kawuono mondo ka kiny achako achako manyien ka in aiya duong' odog ni wendo kane gisewinjo gima ruoth owacho nigi ne giwacho gichako wuoth ka gidhi kendo sulema ne giseneno kowuok cha nochako thinyore nyimgi ka giwuotho motelonegi nyaka odhi ochung' kama oporore gi kama nyathi nitie kane gineno sulweno ne gibedo mamor ahinya ne gidonjo e ot mi gineno nyathino gi maria min mare e kane gigoyo chonggi piny mi gimiye duong' bang'e ne gigolo mwandu mane gibirogo mi gimiye dhahabu jubani kod mane mane kawuono wawacho niya krismas ma wantiere ni gole gima in godo poge gi jirandi kawuono e nyuol mar ruodhwa yesu kristo ni kawuono ni e gima nade matekno kawe mondo ikete ne yesu wach ni ruoth nyuol nini ok achak adong'ie pien kech ondike matha apar gabich apar gadek ni gimoro amora ma wuora ne ok opidhi pudho e krismas ni dhieri pudho e oda e krismas ni koko rum e oda e krismas ni ok achak adong' chiere ni kama ji noseaye eka masika dong'e ochawacha ni japuonj krismas ni abende miya oda e krismas ni abende nyithinda yudo sukul fees e krismas ni ot maonge go we ayudi wachawacha ni e krismas ni ji matin ma an go adhi pogo jiranda adhi pogo wedena nyaka joma ne ok odich koda dhi miyogi kod gi nonyuol yesu kawuono ni konyuol yesu mano werruok mar richo mano chier mar choke ng'ama kelo lokruok e mier ng'ama kelo lokruok e ute mag ji we mondo nyuol e dhod chunyi kod dhod chunya onyuole dalau gi dalawa onyuole ohandi kod mara onyuole somb nyithindi kod maga onyuole nyaka e dalau minyiero kod dalawa mondo kawuono ni sulweno mondo bi orieny arienya malo joma nade ma ok ong'eyo yesu mondo ne ane sulweno ka rieny sama rie sulwe ang' norieny e od ng'ato gima onge ang' noyudre ne gidonjo ne gikelo dhahabu ubani kod mane mane gikelo ne janazareth sama yesu nyuoli e odi gik ma onge biro yudore gima onge ne biro yudore jonyuol josef ne onge gi dhahabu sama nonyuol yesu jonyuol yesu ne onge kod dhahabu sama nonyuol yesu dhahabu noyudore ubani noyudore mani mane noyudore sama nonyuol yesu dhodi chunyi gima onge biro yudore wacha wacha ni japuonye kawuono sama inyuoli ni gik ma onge go mondo yudre gik ma nyoji osebedo kinyiera ni mondo yudre dalawa mosebedo kinyiero e kirismas ni ting' malo kiigole chudho motimo todo kaka ondika zaburi piero ang'wen matindo ariyo iber jagalili iber chier mar choke iber ja nazareth ochika nwoyo kane gisewinjo gima ruoth owacho ni gini ne gichako wuoth ka gidhi kendo sule mane giseneno gowuok cha nochako thinyore nyimgi ka giwuotho motelo ne ginyako dhi ochung' kama oporore gi kama nyathini tiye kane giseneno sulweno ne gibedo mamor ahinya Ne gidonjo e ot mi gineno nyathino gi Maria min mare. Kane gigoyo chonggi piny e sa nyuol ruodhwa ni nying Yesu ja Nazareth, nyaka joma ne ok onego goni chong biro goni chong ne gigo chonggi piny nikech onyuol ruoth. we kawuono ni mondo nyuol ruoth e odi wasiki biro go kawuono ni gibiro go chong gi piny gibiro go sarut e nying yesu ja nazareth gik ma onge wanwoyo biro yudore e nyuol ruodhwa ni kawuono ni tuoche man nitie biro go sarut kadar ruodhwa dong' korito ot japuonj biro dong' kosiro ot japuonj biro dong' kosiro dala obiro dong' kosiro mwandu mar ng'ato e nying yesu ja nasaret sa minyuole ruodhwa ni sama sulwe ang' nochung' koporore mar ot kawuono ni gik ma onge biro donjo gima ne iparo apara ni dak bed biro donjo wang'eyo yesu singruok wang'eyo nyakwar jese wang'eyo mugano Mumba kona niya e Jeremia pradek matindo aboro nabiro turo jok mane ng'uti sama onyuol onyuol Yesu e od ng'ato nyaka jok mane otwe godo ng'ut ng'ato ibiro tur kawuono ni e nying Yesu ja Nazareth. Isaya prang'wen gabich wacho niya nabiro mako badi ma korachwich sama onyuol Yesu ja Nazareth ruodhwa biro mako badi ma korachwich ma nyaka ang' ni muom e Krismas ni we mondo ng'ato muom e krismas ni we mondo nyaka gode mopiyo mane bere ng'ato mondo jehova mondo opie nyaka obed chandruok machal nade jehova biro pieyo mano gima ondike muma isa prang'wen gabich o abiro mako badi makora chichi mi lo wasigu man mbele ni e krismas ni lo wasigu man mbele masigu mag tuoche masigu mag dhier masigu mag gope masigu mag asem e nying yesu janasarem gik maonge biro yudore kuom ng'wono mar ruodhwa mondike mathayo apar gabich apar gadek ni gimoro amora ma wuora ne ok opidho ibiro pudho oko nyaka dhier mamiyo ng'ato koso ibiro pudh oko nyaka sandruok kod chandruok nyaka gope kod ura nyaka seye miseyo godo ng'ato ipudho oko e krismasni duong' odogni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inye krismas ni mani saa prabich gang'wen apar gabiriyo o oh, ibiro mi nyinga manyiene krismas ni ano chakruok pradek ariyo prariyo gabiriyo nyaka tiyud nying manyiene krismas ni Tinga tinga badi malo wacho ni Christmas ni ayudo nying manyien. Ka Jakobo noyudo nying manyien moluongo ni Israel abende ayudo nying manyien. Zaburi praboro gachiel matin auchiel wacho ni nagolo ting' mapek kendo nakawo dheche mwabolo piny. Ting' mapek mar dhier gi gombo kod ura kod ase kod anyiera e Krismas ni we japuonj mondo ogol oko. we mondo kawuono ni e nying yesu ja nazareth mondo jehova mondo tim ne ng'ato ng'uono japuonj wuoyo kod musa ma wuod amram ka gineno ka farao luwo bang'gi to luoro osemakogi e krismas ni wach ne jehova ni kawuono luoro ok maka gik ma onge go japuonj in go Wang'eyo ni kawuono nitie nyaka jok ma gimang' nocham onge Jehova ni kodi. Wang'eyo ni nitie nyaka jok moko ma samoro nie pien Jehova biro changi. Uparo wuoyi molewo higa pradek kod aboro e dho yawo mano Johana Bich. To nasa ma noromo kod misinga chier mar choke Yesu ja Nazareth. Omuga mane oparo ng'ama okwame dho yawo ka jomoko to ne weye mna kanyo ka ng'ede ne ng'ien ka ng'ede ne kwanore to buru chame kanyo koth goye kanyo kata obed mana koth mar pe sama noromo kod yesu japuonj notimo ne ng'wone krismas niwe mondo timnie ng'wono oparo nyako ma iye osechwer to boto wuoyiga apar kod ariyo samoromo kod yesu simba ajabu chier mar choke ja galili mane sama ich machwer noluwo ochung'ie sechego we mondo gima timore maliti ngima ni japuonj odi otiek kawuono e keresmasni oparo wuoyi manolewo e piny jogerasi oting'o poko rabolo e toke owuotho kowacho kisungu madongo komuodo nyaka losruok mag dhano samoro moko dieso muga Manuel okawo satande modhi otero nyaka e imbite we mondo mi ogony ng'ato e jela kawuono e krismas ni owacho jeremia pra ang'wen matindo ang'wen ni kawuono agolo nyororo ok e lweti e krismas ni we mondo ogol nyororo ok e lweti Ondege za prayo gari matino prayo gabich ni chieng' no musumal mano guru matek no pudho kowe opudhie musumal ka musumal moguro kit ngima mar ng'ate Krismas ni mondo kinyuolo Yesu kawuono ni kinyuolo dho dichuny wato musumal dobed nosegolo oko nyaka gik mane olierie te bende nolierie tuo ber mondo ogol oko kawuono Krismas ni bende nogol asewe mondo ogol oko e krismas ni bende nogolieri nyaka ich maremwe mondo owuog oko e krismas ni bende dala moro noliere nyaka gik masendore ma pile kod pile ji onge kwe dala no we mondo kawuono ne japuonj ogol musumade gi krismas ni we mondo nyuol yedhori chunje wa ruoth we mondo ng'wono ni otimre kit ngimawa Krismas ni parie mama molewo ni malami mama miseyo ni onge nyathi mapok oting'o nyathini wang'eyo japuonjne ni reso ana parie ana molewo ni e krismas ni ne ana mabiro kogo chonge piny ni e krismas ni makata ji chamo gweno to ochamo toko donjne pi wang'e dok e iye parie mama ni ae ruoth inyuolo mar ruodhwa kawuono ne krismas ni ruoth parie mama molewni wang'eyo ni japaradiso noparo sarai ka higni oseko niang' eka welo adek nodonjo e dalano nyasacha kona niya mondo aler niya welo gi ne en nyasaye wuoro nyasaye wuoyi nyasaye ro maler we mondo nyasaye wuoro nyasaye wuoyi nyasaye ro maler olim ng'ato e krismasni sama ang' jehova ang' nolim par ng'ato o dala nokang' nodong' kaka nodong' kendo sama nonyuol ruodhwa josef ne onge gimoro malich e lwete kaachiel kod merwa maria mane min ruodhwa yesu kristo to sama nonyuol ruodhwa to mumba kona ni ne nyaka juoke nokelo nyaka dhahabu umane ubani kod mane mane gik ma onge sama onyuol yesu e dhod chuny ng'ato sama onge sama onyuol yesu e chuny ng'ato sama onyuol yesu e od ng'ato sama onyuol yesu e ngima ng'ato sama onyuol yesu e kanisa moro sama onyuol yesu e ngima nyathi moro sama onyuol yesu e ngima mama moro sama onyuol yesu e ngima dichuo moro gik ma onge nyalo yudore piyo e nying yesu ja nazareth kawuono wacho ni japuonj nyuoli e ngimana to gik ma onge mondo yudre kwe ma onge mondo yudre nyaka gik ma minyiero dalawa gol oko mondo mi gik ma onge oyudre duong' odog ni jagalili wang'eyo sulwe mar polo janazareth mano paro lazaro kokwame bwo jela e bwo liel kawuono ni nyaka gik mane ji ne wacho ni dum obed dak mar ng'ato mane ji wacho ni mano to dum wabiro wuoyo kod yesu an kawuono nogol kidino oko e nyuolne e krismasni mondo krismasni okel lokruok e ngima mar ng'ato mondo ngima mar ng'ato kik dong' kaka ne en pile sama olimo dala gi lazaro jabethania dalano ne ok odong' kapod iywakie dalano nduru kod muodo lak ne ok odong'ie ma nowacho ni krismas ni we mondo wating' badwa mondo wawach niya dala manyo sandruok nitie jehova mondo okelie kwe e krismas ni dala manyo onge nyaka gik malong'o ma piny nyalo neno we mondo jehova mondo okel miyo mane ywak ni nyithinde olal e boma we mondo jehova odwok nyithindego Miyo mane wacho ni nyithinde onge kata kuonde dak mabeyo. We mondo Jehova mondo mi gidak. Nyako mane ywak na rusna nokethore malit. Jehova mondo riw gima Nyasaye noriwo mondo dhano kik chak pogi. Ng'ama ne ywak no ande noselwar mokungore kod ume. We mondo Jehova kawuono donji ohalano. e kirismasni mondo ochunge malo ondikie e zaburi piero ang'wen matindo ariyo ni noywaya kogol e chudho motimo todo e kirismasni we mondo oywayi kogol e chudho motimo todo moketi ewi lwanda motegno stability mar marriage nyaka mar business financial stability jehova mondo okel breakthrough madongo mabiro bwogo oganda e krismas ni we mondo timini kawuono wang'eyo yesu chier mar choke jagalili kinyuolo kawuono we mondo gima onge no mondo yudre we mondo nyiero mane onge ot ma ji ne onge gi mor mor mondo duogi kwe mondo oduogi era mondo oduogi e nying yesu ja nazareth ot mane igombo mondo igerno e kirismas ka ting' ating'a badi wach ni ruodhwa sama nonyuoli gik mane onge noyudore ubani noyudore mane mane noyudore nyaka kamano ero nyaka dhahabu noyudore wawacho niya ruodhwa sama inyuoli ni gik ma onge mondo yudre nyaka e mesa ka gik ma onge mondo yudre e dalawa gik ma onge mondo yudre e kenyna ka gik ma onge mondo yudre e tich matiyo gik ma onge mondo yudre e krismas mar nyuol ruodhwa ka kawuono ne sulwe mari mondo ochung' e wi oda mondo gik ma onge mondo yudre e Nyasaye nying Yesu ja Nazareth gima onge biro yudore gima onge biro yudore e nying Yesu ja Nazareth we mondo nyuol e dhood chunyi mondo ichak manyien kawuono ni kiwuotho to gik moko nyien kidhi e nyaka e dalau gik moko nyien kidok e tiji gik moko nyien nikech onyuol ja paradiso e ngimani duong' odog ni wendo wadhi kodi e lamo iber manade were maklo chunya odendi e krismas ma kawuono pare miyo mowinji ni pire pare jaduong' mowinji ni sire nyathi sikul ni pare kijana ni pare nyako ni ruodha chung' kodgi ruodhe lela roma lero sirgi kristo mana kuom nying yesu amen Jora Magura e jodala mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries no e ler e piny Kayole. Namba na madang' iyudago en 0733 79 49